ngatho cia mwanya mũno mwĩroreri wa mwĩhoko tv na ngakũnyita ũgeni makĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩhoko mwerũ harĩa hunguraga matũra matiganĩte ngacemania na andũ ngũrani tũgakorwo tũgĩkunengera mwĩhoko Mũthenya wa ũmũthĩ njemanĩtie na cũkũra cia Nairobi kana metaga cũkũra cia Nairobi nĩ megũkorwo magĩtũtarĩria kana nĩ matigĩte gwĩtwo cũkũra kana nĩ atĩa. Niĩ njĩtagwo Mũkuhĩ wa Mbũrũ na arĩa tũcemanĩtie nao mũthenya wa ũmũthĩ kana arĩa matũgeneire studio-inĩ citũ na ũmũthĩ twĩ kũndũ gwĩtagwo Key Spice Studio nĩkuo tũrakorwo tũkĩ host ĩra kana nĩkuo tũrakorwo tũkĩaranĩria na njamba ici. Karibuni sana. ndĩrenda tũkwambĩrĩrie nau tũkwambĩrĩrie na mwena ũyũ kana nĩ ũyũ reke twambĩrĩrie na mwena ũyũ twambĩrĩrie na rũgongo tũkĩte na kĩanda twĩra marĩtwa maku wĩtagwo atĩa Ah, niĩ njĩtagwo Dennis Njũgũna. Ĩni. nawe wĩtagwo atĩa Tũgũ Joseph Kĩmani.

Ndĩrenda twambĩrĩrie tũmenye ũhoro wĩgiĩ, tondũ mũkiuga mũtũrĩre wanyu gũcenjia nĩ kuga mũtũrĩre wanyu nĩ ũrarĩ hatĩka-inĩ kana harĩa mũrarĩ ti handũ hega. Ĩni. Rĩu no nyende twambĩrĩrie mũtwĩre atĩrĩrĩ, mũkiuga mũtũrĩre wanyu nĩ ũcenjetie rĩ, mũkoretwo mũgĩka atĩa? Eh, niĩ ta niĩ rĩu waigua ngĩtwo njuga na rĩrĩa tũrandĩcwo kũrĩa Nairobi nĩ arandeithia rĩu ndĩ na kĩndũ wiki ithatũ wiki igĩrĩ thiũ kuma ndauma street-inĩ na rĩu ndĩ mũini ndĩ na nyĩmbo ciakwa nĩko ndeirwo

Rĩu nĩkuo njũĩ nĩkuo mũciĩ, kũu nĩkuo ndĩreirwo na ciana iria ingĩ ciĩ kũu, nĩkĩo twĩtaga ciũkũ na cia Nairobi, arabu tũgĩ form a group, gũtirĩ ũngĩtiga ũrĩa ũngĩ. Na gwathire atĩa mũgĩkora mwĩ ngurubu kana mũgĩ form ngurubu tondũ ũngĩthiĩ kũrĩa ah, streets mũno mũno Nairobi nĩ ũkoraga andũ rĩngĩ mũndũ ena kivyake, mũndũ okorwo nĩ kũrĩa ararĩa irio kivyake, mũndũ areka kivyake. Mweciririe atĩa mũgĩũka kana mũgĩ form ngurubu ĩno? Reke twĩrwo nĩ brother ũyũ. Eh, haha marĩtwa makwa njĩtagwo Derrick Mwangi Eh, harĩa twa twa perform kũ yani gũ perform in this group Eh, twanyitanire na tũkĩmenya twĩ na wini thĩinĩ witũ kana nĩ twathia handũ cyber-inĩ handũ twathiaga kwĩrora nyĩmbo ici cia akũrinũ hau nĩho rĩu twamenyanĩire na tũkĩangiri tũtiratigana Ĩni. na mwamenyire atĩa mwĩna kĩheo gĩkĩ kĩa ũini

Eh, ndingĩhota kwĩrethera nĩ tondũ nĩ ta iũndũ cia iroto nĩ ta kũrota nona yani kĩndũ gĩa kũrota kĩndũ ũtangĩhota gũtarĩria rĩu kĩndũ kĩa ngora kĩa mbere gũkorwo igua ndĩna na ũcio wa gũtunga nyĩmbo na rĩu ona nyĩmbo ti gũtunga ndunga tondũ nĩ kuoya ciĩrĩa tondũ ndĩna ny- nyĩmbo 73 mũtwe na ndiandĩkaga handũ No Nyĩmbo ndĩrĩ na- 73? Ĩĩ. Na mũthenya ũrĩa twacemania na anake aya twacemanirie handũ caiba-inĩ taũni Handũ ndathiaga kwĩrorera nyĩmbo cia banda ĩtagwo Steve Peter na ũngĩ wĩtagwo Isaiah andũ mena nja wa haraka. Ndathiaga kwĩrorera nyĩmbo ciao mũno na tondũ ndaciendete na ndai- nĩnderiragĩria kũina tao. Rĩu nĩ twacemanirie na Dennis na tũgĩcemania na mwanake ũyũ ũngĩ ũgwĩtwo Jose. Rĩu rĩu twamenyanĩire na ũyũ arĩ na kĩyo kĩu gĩa kũina. Ũngĩona wa- harĩa twacemanirie tondũ twathiĩte kwĩrorerwo nyĩmbo-rĩ, tũgĩkũrana ũrĩkũ twĩ na nyĩmbo ngĩrwo ndĩ na nyĩmbo ndugĩte, ũyũ akĩnjĩra nyĩmbo ndugĩte rĩu tũkĩona no tũkũranie. Tũkĩambĩrĩria kumaumĩra ũguo. O ũguo mũdogo mũdogo tũkĩinagĩra andũ, ũkaheyo gabaũ ũgathiĩ ũkanyua cai, ũguo ũguo. Tũkĩnyitana, hĩndĩ ĩyo twambĩrĩirie na gakũmi kau rĩ, twanyitana rĩ, tũkĩambia kũmenania ngoro rĩu tũkinyĩtie hau tũrĩ. Koguo ũguo nĩguo mwakorirwo mũgĩcemania mũgĩ form ngurubu ĩno? Mwĩroreri, mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Jose, Derrick na ũcio ũngĩ aretwo Dennis. Dennis na Jona nĩ ageni iria matugeneire muthenya wa umuthi tukuonia ati mwiroreri ona kungikorwo wi hau ona inyuĩ thaa ici mwĩ kuria street-inĩ ti kuga ati mugutura kuu ni amu o mundu ni ari muthenya wake o ta uria mundu ugwitwo Jona na Jose na mundu ugwitwo Dennis marakorwo magitutariria ndugaikare kuraya Tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa kahinda gatarĩ cũgũ tũmenye maingĩ. twacokererio rĩngĩ mwĩroreri wa mwĩhoko tv thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ na mũthenya wa mũthĩ nĩwagĩkorwo ũkĩona tũcereirwo nĩ njamba njega mũno na nĩũrakĩona mũthenya wa mũthĩ matihana cũkũra waigua makĩta cũkũra cia nairobi rĩu ngai nĩamagarũrĩte akamanengera mwĩhoko mwerũ na no tũrathiĩ na mbere kũmenya maingĩ mamegiĩ njoke na kũrĩ inyuĩ nĩ mwakorwo mũkiuga mwabomu ngurubu mwacemania mũkĩmenya mwĩna iheo na mwakorwo mũndũ gwĩtwo njũgũna no akorwo gĩtwĩra atĩ mwĩna rwĩmbo mũrekondete ndĩrenda mũtũhutĩrie na mũtwĩre atĩrĩrĩ mbere ya mũtwĩrĩte kana mbere ya mũtũinĩire mũinaga nyĩmbo cia mũthemba ũrĩkũ nĩ gospel kana nĩ secular cia kũgoca mwathani Wow, nĩ mũroneka nĩ mwendete mwena wa Ngai mũno na ũrĩa mũcanjamũkĩte mũkiuga ciĩ kũgoca mwathani. Thengiũ mũno, no nyende mũtũhutĩrie rwĩmbo rũu kana nyĩmbo icio mũinĩte nĩgetha mwĩroreri akorwo akĩmenya nĩ ma njamba ici nĩ ndathime na kĩheo. Atĩrĩ mwene nĩ ngagwo nĩ thamande rorera cukura nyingĩ mũno cia nairobi ngaciĩra na macietĩkia mwathi jesu mũthenya ũmwe no agũka na twerie maya maica ngai ona mangĩritũha hagũre nĩ njũĩ manoũranyona nũgateng'erania na niĩ mũno mũno nĩguo irathimo ciakwa itikanũre rimwe nĩndĩroragĩra nairobi nũngamaka nĩ kuona nyũmba nene ndamenya gĩcagi ndirĩonaga thũnũ ngakiuga mũthiu mwe ngai no ariũka maya maisha ngai ona mangĩritũha hau ũrĩ nĩ njũĩ mano ũranyona no gatengerania na niĩ mũno mũno nĩguo irathimo ciakwa itikathĩnyita maya merĩ ũinũkĩrie mami na mwĩre maniĩ ndiũkuo

mũtũrĩte kũrĩa street-inĩ andũ mena mĩgambo ta ĩyo niĩ nginya ngũkĩiguaga kũrũgama nyambĩrĩrie twambĩrĩrie Nĩngoma, kũina. nĩngoma, ngoma rĩ. Eh, Ngoma ti mũndũ mũrũ ona hanini. Harĩa ngacemania nake ati kamera nyeki. nĩ ma ona gũtirĩ bata gũcoka kũu na rĩu mwe kũrĩa street-inĩ children- ah, I mean kũrĩa street-inĩ rĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ makoragwo magĩkwo kana andũ arĩa maikaraga kũrĩa street-inĩ kũbora andũ kũhũra andũ ngeta kũnyua ngamu hihi inyuĩ maũndũ macio nĩ mũtigĩte kana

Ĩĩ nĩ na ngaima kũu bũrũri-inĩ ũcio wa thĩna. Kĩrĩa ingiuga rĩ, hakwa niĩ nĩ njenjetie. O na waigua ngiuga atĩ 20% nayo nĩ kĩrĩa rĩ. Tũrenda ũ- ũnyite maũndũ macio 100%. 100% no ngai hambe rĩ ona kuma kũu rĩ ti atĩ twĩtĩagĩre andũ tondũ nĩ tũrarutirwo Nĩguo. nĩ ngai ũratũkinyithirie ikinya rĩu Sure. na rĩu rĩngĩ tũtiũĩ nĩ rĩrĩkũ koguo rĩ mũrũgamo witũ nĩ rĩrĩ

ningĩ ũkaigua ũgĩ producer mĩkora tondũ ndũmũĩ nona ĩ ona ũmũthĩ ona harĩa tũcemanirie mũthenya wa ũmũthĩ na andũ itekwĩrĩgĩrĩire anjũria kĩũria ndamũcokeria ningĩ twamenyana twarĩ- twarĩkanĩra kumbe nĩwe tũrora tũroranagĩria nawe ira rĩu twacemania nake twaragia maũndũ maingĩ anjĩrĩre na studio kĩ anja nĩwe ũrahũragĩra twaragia twaragia twaragia nginya twagĩkinya gũkũ nĩtantũrĩkie kũmenya nĩ mũndũ mwega na agĩtũrekondera rwĩmbo rũmwe na tũrwo nĩ cingĩ nĩ gũthiĩ na mbere na gũgĩtũrekondera ona video nĩ ũtwana hamwe na ithuĩ Wow. Ĩĩ. koguo icio mwakora mũgĩtũinĩra ti atĩ nĩ mũrarekondete nĩ nyĩmbo irarĩ mĩtwe-inĩ yanyu Nĩ- na mũkĩina ũguo nginya mũraina tarĩ rwĩmbo rũrekondetwo Mm. aca nĩ tũcokereirio nĩ tũinei rĩngĩ

nĩguo irathimo ciakwa itikanore rĩmwe nĩ ndĩroragira nairobi no ngamaka nĩ kuona nyũmba nene ndamenya gĩcagi ndirĩonaga thũnũ ngakiuga mũthĩ ũmwe ngai no arĩũka

Nyie mũragĩtũma nginya njigue ta ingĩrũgama tũtinde haha tũkĩina mwĩna mĩgambo mĩega biũ biũ biũ na ndũmĩrĩri yanyu nĩ ndũmĩrĩri ĩromĩrĩria andũ ona niĩ ndĩromĩrĩrio mũno ona niĩ ta- ona niĩ tarĩ ah, mũndũ wa street nĩ mũranyũmĩrĩria mũno kũngĩkorwo nĩ mũranyũmĩrĩria rĩ ĩ ngai amũrathima ona nĩ amũrathimĩte Ĩĩ. mũthiĩ na nja na inyuĩ mũhunjie ndũmĩrĩri ĩno nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũratigire street-inĩ ngai aramũcagũra na ngai aratũ inyuĩ nĩ inyuĩ ũtheri Amen. koguo mũtigetĩkĩre gũkoma thiä na mbere na kũhunjia kiugo gĩkĩ kĩa ngai tondũ nĩma nĩ mũroneka mũrĩ andũ talented mũkoneka nĩma mwena ũndũ ũcio thĩinĩ wanyu nyina å kä rathimo ingĩ mũhoera na kũringana na ũrĩa tũ- twaririe na inyuĩ na ũrĩa tũraranĩria na inyuĩ mũrakorwo mũkiuga mwĩna launching Mm. ndingĩenda tume haha Mm. mũteteire mwĩroreri launching yanyu Kabisa. mũtwĩre nĩ yarĩ nĩ ya mweri cigana

ĩ na mũndũ wothe ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ twĩna namba cia thimũ na namba yakwa nĩ wena mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nani kana ngurubu ĩno kila mũndũ ena thimũ yake na nĩkuona na namba ciake namba yakwa nĩ wena nĩ 0727 138 448 0727 138 448 wenda kũnyita ũkũnyita na namba ĩyo na ngai nĩ ũkũrathima atarĩ na ndirĩ Rekio na angĩ matunengirwo na ona Eight- maciara. kana 0790 879 683 0790 879683 kana Kwa inaje? 0740142942 0740147942 icio nĩcio namba iria mũndũ angĩmũnyita nacio Yeah. na tũtanaumĩra kana tũtarĩkĩtie nĩ mwakorwo kana nĩ twakorwo tũkĩria ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Kiss. Pice. Pice. Yeah. reke akorwo akĩingĩra nĩguo akorwo agĩtũtarĩria kana ona inyuĩ mũkorwo mũgĩtũtarĩria ũrĩa mũrakorirwo mũkĩonana nake na kũrakinyanĩria atĩ nĩ mwagĩa na kanya kau ga gũkorwo mũkĩgĩa na ihinda rĩu rĩa gũkorwo mũkĩheo kanya kau ga kũrekonderwo nyĩmbo brother yes nĩ Wega ũcio gũtiĩka ũru karibu sana njĩtagwo saki paul Aha. ceo wa kispice media eh, niĩ niĩ ndĩronire njamba ici gĩtrend Yes. na ndĩraiga nĩ ngũcietha ndute wĩra nao tondũ gĩtĩ kĩu maraikarĩire ndanagĩikarĩra Wow. koguo nĩ njũ ũrĩa gũthiaga na mũndũ othe ngĩona ena kĩheo rĩ nĩ ngeragia gũteng'erania na kĩheo kĩu nginya ma chief nĩ ndĩrakĩhũrĩire Njuguna. njũgũna na titaendaga kuoya thimũ yakwa nĩ ndamũgeririe mahinda maingĩ ndamũhũragĩra akaga kuoya thaa ingĩ akanjĩra nĩ tũkuonana Ona niĩ ndũngĩhũrĩra thimũ njoete ũguo tondũ ndi- thikũ ici maũndũ nĩ maingĩhĩte ma wara. Kwĩna kwĩna kĩrĩa kwĩna tekinoronjĩ igũrũ mũno. nĩguo kwĩna tekinoronjĩ ya igũrũ no niĩ ĩmi yakwa nene ĩrarĩ ya kũmateithia na nĩ tũ- tũrakĩmitire nao harĩa tũraririe tũramiti na tũramiti na ndĩramarehe studio na furthermore nĩ tũrarekondire rwĩmbo rũmwe na nĩ rũkari that is sure bet iyo ni hit

nginya raunching ĩyo ya menayo tũkageria kumĩra tũthiĩ tũmanyitĩrĩre tũre kana nĩ mekũrũgama because ũguo mena kĩ nĩ marandairie manja nginya mena kĩoneki gĩa kũhingũra children's home eh, mahote gũteithia cũkũra iria ingĩ na tondũ nĩ njũĩ niĩ no gũteithio ndateithirio rĩ that is story for another day rĩ onao nĩ njũĩ nĩ megwĩka kaũndũ oro ta kau na angĩkorwo nĩ ũkĩrona wakiumĩtio street na wĩna kĩheo kana kĩ kana nĩ- ngai nĩ akũinuĩte ũgakinya revo ĩyo ĩngĩ rĩ nĩ tũnyitĩrĩre njamba ici ũngĩra atĩa mwĩroreri ũrerorera tabarĩra ĩno tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ makungagia andũ wara toguo wakorwo ũkiuga mũndũ ũgwĩtwo njũgũna akũhũrĩra ona njũgũna nĩ araiguaga guoya kuoya thimũ no nĩ kũrĩ angĩ in a real se- in a real sense makorwo mahana ũguo ũngĩenda kwĩra andũ ta acio atĩa andũ arĩa makoragwo handũ ha kũ encourage kana gwĩkĩra andũ aya ngoro na kũmomĩrĩria mathiĩ na mbere nĩ kũmoraga ngoro na kũgeria ũrĩa mangĩiya kĩoneki kĩao A Ũrĩa niĩ ingĩra andũ acio mekaga maũndũ macio-rĩ, nĩ matige tabia mbaya. Wakorwo nĩ wona mũndũ ũyũ ena ũteithio-ĩ, mũteithie roho safi, Ngai nake nĩ egũkũrathima. No gũkungia wara rĩngĩ ũgakorwo rĩngĩ wona andũ ta aya ũga take advantage, rĩngĩ ũgathondeka ngurubu tondũ ndaigua nginya kũrĩ na andũ maracangithia mbeca na rĩtwa rĩao. Na ũrĩa niĩ ingĩũmĩrĩria mwĩroreri, rĩu nĩ maneane namba physically ciao. Kũguo ũngĩenda kũmakinyĩra-rĩ, ona niĩ tiga kũhũrĩra makinyĩre o enyewe kĩrĩa ũngĩenda kũmahe mahe o enyewe ũrĩa ũngĩenda kũmateithia mateithie o enyewe tiga tiga kũgera kawara we wĩteithie ũte- reke ũmateithĩke marĩ ma- o na no mateithĩke na moke magũteithie Nĩguo. ĩka wagĩthaka gũtimenyekaga rũciũ nĩ niĩ rũciũ nĩ ũyũ ũngĩ. mwarimũ wa natharĩ athomithirie president rĩu president nĩwe Ebe. mwathaga koguo mateithie Nĩguo. rũciũ nĩ moka gũteithia kana mateithie nginya rũrĩrĩ kana mateithie nginya ciana ciaku so ũrĩa ngiuga ĩ ũteithio wothe rĩ reke mawone direct o mena namba icio mamũhe na tũtanarĩkĩrĩria he kĩũria ngwenda kũmũria hihi nĩ mwathomire kana mũngĩona kanya kana mũngĩona mũndũ ũkũmũ- ũkũmũteithĩrĩria gũthiĩ cukuru no mũcoke cukuru kũngĩkorwo mũtiathomire no nĩ wega mambe mũtwĩre kana hihi nĩ mwathomire gwathire atĩa korwo mũtiathomire maũndũ ta mau niĩ ndiathomire

Aningiuga atĩrĩrĩ, "Ĩ, thukuru nĩ ca." Tondũ andũ Jesse anameria nderu rĩ, none rĩu ningĩ thiĩ ũikare mwarimũ agĩthoma, a- agĩ- atĩ- agĩthũkũma, na atĩ ndathire gũthoma. Okay, ĩ, mũndũ angiuga nĩ ekũmũ- nĩ ekũmũrutithia kothi mũrutage kana mũndũ Ĩĩ, oige nĩ kothi ĩyo. ekũmũrutĩra Kothi kothi ĩyo. ĩyo. Icio ĩĩ. Ĩĩ, Koguo kothi. mũngĩona mũndũ ũngĩmũ support Muone kaundu mungika no mukene. Thengio muno ngakena na ngacokia ngatho cia mwanya muno kuri we mwiroreri ni uguo wathi na mbere na kwirorera na ithuĩ na mbere ya turikitie no nyende muge ciugo cia mwico kuri mundu urerorera na mundu ukuite ngoro mundu urona nima ati muturire wake ni wathukanire ndakaumira mumwire kiugo gia kumumiriria kabisa uria ingĩenda kuga rĩ nĩ kwamba kũmĩrĩria arĩa me kũrĩa matoro-inĩ rero ndirikana he kana kanini muno ka kindu miaka ikumi ndina miaka igana ndari munini muno ndaregire street ni kanjire ndina kiyo gia bata muno na tondu ya kana taithika ndaya kuhinyuka gutaithika na ihenya rira kataithika kanjikana society ni ndikana kurirwo ni mwana ucio na mwana ucio ni ahurukire ni kunyua gamu gutherania maindu maingi yathecagwo ni nyina ni kana kundu kahurukire kana ukanjirira ukandeithia kwa ihenya kinjarĩrie sasa koguo no we kwĩ mũingĩ ũyũ ũteithio njue mũndũ ũyũ ũngĩenda gũtũteithia ma tũteithie na namba icio twena cia thimũ nĩgetha tũririkane arĩa me kũrĩa thĩna-inĩ arabu ũndũ akũrĩa kũrĩkĩrĩria naguo rĩ ũguo twaria ũhoro wa raunji rĩ ĩgakorwo kiumia kĩrĩa kĩngĩ gĩũkĩte gĩa tarĩki 17 Tarĩki ikũmi na na ĩgakorwo mũgwanja. harĩa gatagatĩ wa rĩrĩ githiroi 45 na roisambu handũ hetagwo atĩrĩrĩ living sacrifice Mm, nĩguo ĩtagwo gwa pastor joshua ĩni kũu nĩkuo tũgakorwo tũrameta inyuothe tũramũkaribisha na tũkamũherũka mbiũ mugoka na ngai nä kå må rathima atarä na ndirä kå u nä kuo tå karugå rä ria rwä kabisa Eh, kabisa kabisa ngatho cia mwanya muno mwiroreri na hau niho tugutirihira tabarira itu ya muthenya wa muthi ya mwihoko mweru ngatho cia mwanya muno ngai wa moyo kurathime mugoka tunyitire ciana icio kuria kanitha-ini wa mutungatiri ugwitwo joshua haria 44 tukorwo kana makiruguria rwimbo rwao na ndingiriganirwo ni gucokeria aria manyita itemi kana manyitaga itemi rinene muno niguo gutigirira tabarira ino ni yagacira director witũ ugwitwo Wainaina wa Kĩnyanjui na muoyi witũ wa video ũgwĩtwo Jib Lasta na Saki Paul ũrĩa ũnyitĩrĩire ciana ici nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ maumĩra na kĩoneki kĩao nĩ gĩakinyanĩra. Tonana rĩngĩ niĩ ngetwo Mũkuhĩ wa Mbũrũ. Bye bye.